Татьяна Васильевна түөкүнүнэн. Дарабаларын. Тобу биһи көрсүбүт хадары түргэн баайдык буолла дебит да түргэн баайдык кэпсет охсон бутун болжо охсон бараммыт бу хадда хаде ыксалаах тоһоҕус кэмге диэххэ ду хайдахту Баҕар бэйэбэр даҕаны өрүһүлтэ көрдөөн буолуо. Баҕар бэйэм тус санаабыттан да буолуо эбэтэр били нууччалыы да эттэххэ холобур киһи эмиэ эгоистичнай санаалардаах буолар диот да холобур ким миэхэ үһүбэ үһүбэ ама биэрэй хантан күстээх санаа ылабын да дии курдук санаалартан да буолуо уонна бу эн бу мин көрдөһүүбүн этиибин баһа гыммакка ыалдьыты кэлбиккэр махтанабын Онуттан бу буола турар быһыы-майгы хас биирдии киһи үрэҕин долгутар. Хаан да отту маннык били түбэспэтэхпитигэр түбэһэн дии курдук буоллаҕа дии. Мин бэйэбинэн да охсон көрдөхпүнэ холобур киһи эттиин-иһиинниин күүрэн хаалар эбит дии. Мм. Бу маннык холобур Дьиттэн туох диэххэ сөбүй наллаан олорор кэмҥэ киһи манна билбэт курдук этэ Хадыр барытын кыайар, сатыыр, билэр, көрөр, киһиэхэ бары сүбэама буолан оннук курдук этэ этэ диибин этэ диибин билигин бу ыган түүрэн кэлбитигэр киһи эмиэ уларыйар эбит Холобура киһи соһуччу тугу эрэ иһиттэҕинэ, соһуччу түгэн буоллаҕына, солун эрэ буолбатах түгэннэр эмиэ буоллахтарына, били бу этин-сиинин, хаанын, организмын бэлэмнэнэр. Кини бастаан били куттал диэн биһиэхэ наадалаах. Дьон буллаҕына куттал ылынымыан баҕарар сразу. Тиэйитэ сатыыр, куттана уһуктаахпын иһин диэндэр били туох өттүгэр барар төттөрү били куотар ол ол чувствоттан куотар иген өттүгэр барар аны булар наоборот киһи кутталтан хагаланар барыта хамсааһын Тоҕо диэн куттал диэн киһини били көмүскүүр уонна кини киһини били туох эрэ дьыалаларга хамсатар. Ону хамсааһын таһаарарга киһи били куттаннаҕына били толкуйат ынырык түргэнник үлэлиир. Толкуйун буллаҕына хайдах гынан били тыыннаах хаалбыт киһи. Киһи тохтон куттанар, самый улахан куттал баар өлүттэн куттанар. Ага, онтон атын боппуростарга чэ ол үтэрием, куоттарыам, хайыам игин диэн улахан киһи аны хаддара улаханнык били киһи улахан улахан улахан улахан сыанабылга холобура урбат онтон дьити өлүү диэн боппуруос турдаҕына били билбэппэт буолан наха куттанабыт холобура киһи реакцията естественно били бу айылкатынан да куттаныахтаах онтон ол кутталын баланы чехамай ухаут үс күн иһигэр киһи уже хүнньүтүн булунан да оннутун булунан тирэҕин булунан Аамай бастатан туран киһи тирэҕин булунар. Тирэхтээхпин диэн. Ол өйдөбүл кэллэҕинэ бу тирэхтээхпин диэн ис туруккар баар маннык стержень курдук баар буоллаҕына оччоҕуна киһи били барытын киэҥник ырыҥалатан көрөн да дьон тылыгар киирбэккэ бэйэтин толкуйунан да анааран көрөн хатаан ол анааран көрөрө баар буолан онтон дьаанар онтон ол тирэх хуох буоллаҕына киһиэхэ искэр бэйэҕэр да ана ол тирэх үөскээһинэ бэйэҕэ элбэх фактордартан турар бастатан туран ийэ аҕа биһиэхэ баар буоллаҕына кинилэр бу ортолоругар улаатаммыт киһи олорорун тухары ыксабыллаах түгэн элбэх. Ол ыксабыллаах түгэннэргэ биһи дьонорбут хайдах кананнар бу дьаһаналлар этэ диэн оҕордахпытыттан өйдөбүл бар. Ол өйдөбүлбүт сразу били тахсар бастыкытынан. Онно күүстээх бэйэ тирэхтээх дьоннордоох буоллахпытына, биһи даҕаны эми оннук олуктаахпыт. Олоро түһэн, токкуйдуу түһэн, мунньуста түһэн, да, ким туох стратегиялааҕынан гынабыт. Онтон тирэҕэ суох киһи, холобура бу или тирэҕэ суох буолааһынынар көрө улааппыт киһи наркомнара кимтэн эрэ хүбэлэтэ, хантан эрэ ким эрэ тугара диирин истэн улааппыт киһин, конечно, ол наһалҕаннык оҕустарар. Аны туран били туох бу наһаа элбэх хүтүктээх дьоннор олохторун тухары да элбэх киһини хүтэрэн ол хүтүктэриттэн хатаан тахсыбакка сылдьар дьоннор конечно кинилэргэ быдан ырахан болор маннык бастатан туран эми ким эрэ үһүтэрэбин диэн. Да? Ону билэн туран холобура киһи ыгылыйар наадалаах ыгылыйаҕын ол гынан баран бастан туран киһи толкуйдуохтаах толкуйга түһүөхтээх били тирэҕим тугуй миэхэ диэн бу тирэҕим диэн миэнэ дойдубар барбын холобура да дьиэбэр уоппар да аттыбар дьоннорум бааллар Ити ити ити барыта тирэхтэр былаат. Аны мин хоҕотох буолбатахпын, или хоҕотохпун дуу. Ыарахан кэмнэрбэр ханна барыахпын сөбүй? Ким илиитин миэхэ уунарый? Кимиэхэ мен ордук эрэнэбиний ити түгэннэргэ? Итинникке холобура киһи аны бу куотан барааччыларын эмиэ тирэх көрдөөн бараллар былаат.

көмүскэллээхпин дэнэр эбит. Ол дьик ол иһин бу маннык ыкыл ыксал түгэннэргэ итэҕэл диэмбитигэр дьэ бар төннөн кэлэбит. Орут наадыйбакка хадьып боллахпытына билигин итэҕэл диэмбитигэр ити э, ким туохха тэҕэйэринэн, ким таҥараҕа тэҕэйэр, ким бу э, аан дойду иччилээх диэҥҥэ итэҕэйэр да, ким э, түрчүлэригэр уже маннык хайыһан көрөр бу итэҕэллээх бубаларын миэхэ барбыт былыр барбыт дьоннор миэхэ тирэх буола сылдьаллар кинилэр миэхэ көмө буолуохтара ыйан кэрдэн биэриэхтэрэ кии буккулла сылдьар кэмэ ити тирэхтэ или бу эрэлтэн эппиэт көрдүүр ол иһин дьон үксүтэ бастатан туран били туохтары көрөллөр бу маннык итэҕэйэр дьонноро туох дииллэрин истээрилер. Онон ити блогердарга ген наха улухан эмбе туох кудук билеме итэҕэл кудук оҥорон кэбистахтара ди. Эн туох тигиний диэн. Аха мен бяхатам жахамаппын эн этерин меха надылах диэн. Эн тылын тылын өһөн меха надылах диэн. Аха аны ол дьон били туох көдүр, поддержка көдүр. Нучылы таха. Аха. Онтон таҥараҕа тиийэ итэҕэйээччи дьиэ молитваларга бараллар. Молитва күүстээх. Молитванан дьэ туох баар уруккуну-хойуккуну барытын санаан бу ким эрэ молитва ааҕан дьиэтигэр баһаары киллэрбэтэх ким эрэ молитва ааҕан сэрииттэн оҕолор барытынан кэлбит игин диэн күтүмэ ол били туохтары ханна эрэ саха сыһыддьыбыт информация дьохостоон таһааран ону кэпсээһин ол да биһи били көрдүүбүт була бу мин опоралаахпын диэбэ да эми эми онтон төрүччүтүгэр итэҕэйээччин холобура анааран көрөр хайдах төһө күүстээх дьоннор мин хааммар, хийммэр да баалларый диэн мин ким курдукпунуй диэн. Дьаһаллаахтар хатаан били күүстээх ханаалаахтар хатаан бу олоххо туох эрэ маннык ырааҕы өтө көрөөччүлэрдээх дьоннорун холобура онно эрэллэринэн инники битэр даҕаны биһиэхэ үчүгэй кэтэһэр диэн били туох кыым курдук үөскүүр онтон антугайдара хуохчаннар конечно били туохтары көрдүү бараллар ол били итэҕэллээх дьонноро да олор аттыларыгар буола сатыыллар потому что итэҕэллээх киһин били кини анааран көрбөт гынан баран кини ис туругар барытыгар итэҕэйэр холобура ол иһин били айыс кытаанахта турар курдук ол иһин киниэхэ били ыстаатыллар кини курдук буолаары аха кимиттэн даже кини куолаһын иһиттэхтэринэ да Киһи ыгылыйбыт киһи куолаһа били үрдээн хаалар. Үрдүкүт анализка тахсан хаалар. Онтон холку киһим баллаҕана ортокунан хаҥар уонна алларааҥҥынан хаҥар. Ити хаамай күүстээх. Били күүстээх тугу биэрэр, итэҕэли биэрэр тональностар да. Онно ол иһин били көрдөөннөр дьон итиник дьон дьоҥҥо тардыһыыта билигин элбэх. Дьон түмсүүтэ, да дьон бэйэ-бэйэтин кытта кэпсэтиитэ, да онно бу сүрүннүүр киһи туох тыллаах өстөөҕө ити наһаа улахан оруоллаах. Холобура бу бэҕэһээ аҕай бэйэм ити туох хоһоон Жванецкай киэнин таһардым дии. Наһаа туох диэн киһи зло диэн да куһаҕан тыын буолла дии. Ону наһаа түргэнник бэриллэр диэн. Үчүгэй тыын добро бэриллибэт аны. Отукайым была накопительный эффектаах. диэпэп кини ити ити хоһоон ис хоһооно наһаа үчүгэй хоһоон аны биһи быллаҕаны холобура бу тулалыыр эйгэбитигэр оннук өлөрүөххэ өһөрүөххэ иэстэһиэххэ куотуохха диэччи ити били туох диэн куһаҕан тыын курдук буолар быллаа диэбитте онтукайан боллагына били эффект заражение курдук маннык улаатан киирэн барар Онтон бу итэҕэлбитигэр кэлиэххэ бэйэбит бу дойдубутугар, сирбитигэр-уоппутугар тоҕо биһи манна төрөөтүбүт, тоҕо именно бу тоҕо биһи Америкаҕа төрөөтөхпүт, биһи холоро тоҕо манна. Саха иһигэр уонна Саха иһэ Россия иһигэр киирэн олоробут холобура тоҕо эрэ диэн да ол ата биһи туох эрэ сыаллаах-хоруктаах бу манна олохпутун олорон тугу эрэ ситиһэн тугу эрэ оҥорон да аны государствоны билигин буруйдааһын наһаа элбээтэ да оннук эмиэ буолара тахсыыта буолара сөптөөх потому что киһи ханнык баҕарар киһи ити туга действиета бээтин көмүскэнээри ким эрэ буруйдаах оҥоруон наада миэхэ билигин куһаҕан кимтэн эрэ тутулуктаах диэн ким эрэ миэхэ бу куһаҕан туругу миэхэ оҥорон биэрдэ диэн буолар дии оннук буруйдааҕа көрдөөмүт ото ырааппаппыт ону хас урут-уруккуттан ханнык баҕарар ыарахан түгэҥҥэ дэллэр эн бэйэн тутулуккуттан бу кырап-кыра бу төкүнүк оҥорооһуҥҥуттан ити барыта хас биирдии киэнник оҥордоҕунта кэҥээтэр-кэҥээн абытай улахан киэҥ далааһыннаах хамсааһын буолар буоллаа диэбит да ойлейн бэйэ биһиги холобура дьиэбит иһигэр итинник холобура атаҕар күүстээхтик турар киһилээх буоллахпытына, ол киһиэхэ сыһыннахпытына, ол киһибит тылын-өһүн истэн, ол киһибит тириэрдиитин истэн бардахпытына бэйэбит тирэхпитин булунуохпутун наада. Тирэхтээхпит диэн. Туох биһиэхэ тирэх буоларый диэн. Мин бэйэм бэйэбэр тирэх буоламын ити ити өйдөнөн турар. Да. Аны ол бэйэм бэйэбэр тирэх буоларбар миэхэ ол санааны хаһан миэхэ кэлбитэй дуу или вообще оонукайбын суох гыммыттара дуу диэн. Ол суох канааһан ити оҕор дэххэ буолар. Ээ эныха туох хатаныай диэн да. Би дьыаланы дьаһайар дьоннор бааллар. Эн онно кыттыһыма эгин диэбиккут. Ити Күстээх пае тыллары истэ улааппыт. буолан холобура киһи туохтуур ким эрэ иһин биир кэтэһэр эрэнэр буолан хаалар. Онтон бэйэҕэр эрэнэҕин дудьахына хайдах улаата диэбит курдук. Били кырандаххаттан ону күөрэнэн хааллаҕын дии. Дьаһанылла. Да? Аны билин кэлэн бэйэҕэр дьаһана үөрэн диэн бу аҕайа хыллааҕыта дии. үөрэххэллэ. Биһи бэйэбит бэйэбитигэр эппиэттиибит, биһи бэйэбит тутулукпут, ис турукпут барыта бэйэбититтэн тутулуктаах. Ол ким эрэ кэлэн миигин өһүргэтэр дуу, буруйдаах оҥорор дуу буоллаҕына, ол киһини буруйдааҕы көрдөөһүн игин ити үлэлээбэт диэн хас муннук аайыттан хас басты үөрэтээччи барыта этэн оннукка иһин өйдөбүл кэллэ. Да? Эн реакция Эн бу хиблигин ким хайдах реакциялар холор бир ситуация бу. Но эн көрөҕөн холобура араас реакциялах чоннор бааллар. Ким эрэ ыгылыйан хаалан тууду көрбөт да хаyaабат да буолан да ким эрэ холкутуйан баран хыйдырда ким эрэ ыраагынан хыйдыр курдук Ээ, чол миэхэ билигин олбурум иһэр киирэ илик даҕаны чондук мин наадыйбаппын диэбит курдук да. Или буоллаҕына истибэтэх, көрбөтөх, билбэтэх буолааһын эмиэ бар. Да, оннук били куота бэйэтиттэн тейдэ атаан. Мандыга ракушкабар киирдим, ким да миэхэ онда чө информация истибэппэ хааппын, ханнар хатанным, кистенним бүтте диэбит курдук эмиэ бар, да. Онон арааһынай реакцияны көрөн бараммыт биһигиттэн хаамай биһигини көмүскүүр, тойдуур уонна биһи олоҕу олорон ийэбит булабы. Бу пока тохта улахан өссө буола илик билигин да. Оны бут тоху келен биһигини бу бомбалаан эрэр курдук билигин куттан ааһын бар. Эт. Хи билигин бу барыбытын өлөрөн эрэр курдук куттал бар. Ол ити бары ити куттал үөскээһинен аха улаатыннар ахан хабаат. пока кэлэ илигине эрдэттэн диэн да тоҕо оннук буолар ититэххинэ биһи били төрүччүлэрбитигэр итинник хас эмит сэриини ааспыт төрүччүлэрбит биһиэхолор бу хэттэ көлүөнэ дьайар диэн ааттыбыт син ол хэттэ көлүөнэҕэ тухары холобура хас сэрии кэлэн ааспыта буолуй да хаста хаста бу кыргыстар тойдор буоланнар киссиилэр буоланнар бу дьахталлар барахсаттар оҕотох бээлэрэ хааланнар дьаһананнар хаста хаста хас көлүөнэ били көмүскэммитэ булуй ол туга били ту курдук хытан хаалбыт били почва курдук болла жапталланан уже отукай бытыр билигин наадыйбакка хажып булахпына отукайдар бу барата били үүнээйи курдук билигин тахсан кэллилэр. Онон холобура ди наһаа аар улаханнык куттаммыттар историяларын көрдөххө төрдүлэригэр итинник историялар наһальбахтар туора ити хүт хас эмит сериге кыттан оҕолоро барыта хуох буолбуттар тойдообуттар диэн итилэр ити наһал кутталга киирэн биэрэллэр то это исторически обусловлено диэхэ да онно он эти төрүччүбүт тугунан дьайыытынан холобура ити бар ону биллэххэ холобура киһи туохтуур мин букутталга киирэн биэрбэппин диэн да эһиги олоххут оннук билиҥҥэ олох арыйы атын дьаһаныхха наада диэн Куттал буолла даҕаны олото киһи кыччаан хаалар, дэлби маннык күүрэн хаалар. Күүрэн хаалан кыччыр киһи. Киһи була киэҥ буолуохтаах. Оччоҕун эрэ маннык киэҥник көрөҕүн. Туох бары өттүнэн, араҥатынан барытынан эргийэн көрөҕүн холобура. Кыахтанаҕын. Аны хатаан көрбөт буолабыт. Наар биир эрэ маннык эрэ көрөр буолан хаалабыт. Маннык. Ол иһин аны дьарыктаныахтаах киһи ол иһин. били кэҥэтинэргэ. Аттыгар ону киһи-уох буллаххына кимтэн эрэ көрөн, үөрэнэн көрөр киһин уох буллаҕына бэйэн дьарыктаныахтааххын. Ана ол дьарыгын тугуй? Хаамай боростой эффективный туохтар эти физический үлэ. Хаамай эффективный ити. Тоора киһи сууйуохтаах. Стиральная машина болбатах илиигинэн.

Ол да ханнык баҕарар ыксаллаах түгэҥҥэ хамсан диэн. Это хамсаныы киһини ити киһи барытыгар хатаан дьаһанар дьыалата. Эбэһээт ол сүүрэн тиийэн психологка сүүрэн тиийэн дьэ көмө көрдүөххэ диэн буолбатах. Хаамай бу биһи холобура бэйэбитигэр бэйэбит көмөлөһөр ньымабыт ити бар. Тахсан айас ыгылыйдахха тахсан мас хайытыаха наада. мас чиэк олорор дьоҥҥо ити табыллар дьыала буоллаҕа дии. Аха. Итинник. Онтон туран аны кэпсэтии наада. Били туох тыл өс наһаа улахан оруола билин күүстээх. Тыл дьайыы да күүстээх. Тыл наһаа күүһүрэн турар да. Эн дьону куттуоххун дөһөп, эн дьону ханаатын күүрдэн ынырыктык өрө таһарыаххын да көтүдүөххүн сөп. Ол иһин маннык көссө-көссө олорон чэйдии-чэйдии кэпсэтэр эмиэ наада. Төтэххэне хас биирдии мнение ол этиһээри диэн буолбатах. Э, туох оруолу оонньуур? Тылы таһынан бу тем бар голос. орулоонньур. Ким эрэ хаһытаан хаҥарар, ким эрэ айас үрдүк патенальноска хаҥарар, ол киһини барытын быһа хотон кэбиһэр. Ыгылытан кэбиһэр, дилбэ хайаан кэбиһэр, игин ол иһин диктордары игин тойдору барытын били дьону оскутар именно тух дириҥ ник хаҥарар дьону булаллар дии. Аха. Чаҥкынаан хаҥарааччылара буолбатах. Аха. Более низкий голостах дьону. да тоҕо потому что ити ити низкой туохха хаҥардахха оччоҕуна киһи уоскуйар потому что эн тыынарын алларааттан буолар алларааттан үөһээҥҥэ дылы онтон буоллаҕына үрдүк куоластааҕын бу манан тыынар аны манан тыыннын даҕаны дьэ эппэкнээн киирэн бараҕын ыгылыйан ыксаан киирэн бараҕын разу ол иһин да онон хоһоон ааҕар үчүгэй да били потому что тыынаҕын Оһөп ыллыыр үчүгэй, да хомустуур үчүгэй, да ити туох эрэ маннык туохтаан маннык куоластаргын эҥин араастаан хамсатан ити былыргылыы да тойуктаан тойдоон эҥин диэн тоҕо олоҥхону истэллэр этэй да потому что били ол маннык тиэмпан истээрилэр олоҥхо оннук хаҥарарбат да биир кэм маннык бара турар дии ол оннук истээбилэр ол ол тугун буллаҕына бу киһиэхэ дьайыыта наачытык онум комуколиһин барыта били бэйэтэ туспа бэйэтэ итинник ньымалардаах да ити мээлэҕэ толкуйдаммыт тохтор буолбатах була били устное народное творчество мээлэҕэ буолбатах Биһи бэйэбитин бэйэбитин күүрдүнээри, бэйэбитин бэйэбитин уоскутунаары хас биирдии норуот барыта мындыр өйүттэн хостоон таһаарбыт ньымалара буоллаҕа дии. Ол он эмиэ киһи туттуохтаах холобура. Онтон, конечно, специалистарга дьэ ол табыллыбат боллаҕына, ол көмөлөспөт боллаҕына, дьэ дьэ онтон дьэ специалистарга тиийиэҕин боллаа дии. Аны ити тыл киэнигэр боллаҕына эттим эдэриттэн саастааҕыттан тутулуга уох мындыр өйдөөх дьоннор бааллар холкулар киэҥник анаараллар анализтыыллар тойдууллар да ололорго тардыһан истиэхана хаастаах буолла даҕаны эбэһээт үчүгэйи хаҥарар диэн мин холобура оннук буолуохтаах гынамара то биһи олохпут тириэрдиитэ көрдөөһүнэ көрдөрөөһүнэ оннукка хорохтор оннук буотахтар холобура ол иһин саһааттан сууга ох кими мындыр өйдөөх, кими бу холку, кими кытта кии кэпсэттэҕинэ кэпсэтэ олорон тэбис тэҥҥэ кини билии туһугар киирэн хаалаҕын бии-били барыта энергиянан олоробут диэн уже кии барыта уже ону билэн олорор ким да урукку курдук ой тугу кылуу кэпсээтэ диэбэккин уже энергия диэн билэҕин да потому что киһи киһиэхэ дьайыыта да ким эрэ кытта кэпсэтэн баран оо дьэ наһаа таһылайдым диэн тахсаҕын да онто ким эрэ кытта кэпсэтэҕинэ оо өрө күүрэн аққан тахсаҕын наһаа ити энергия да ол иһин били маннык инник өрө күүрдэр энергиялаах дьоннорго тардыһан да киһи киһитин кытта кэпстэн маннык санааҕа түһэн уой тугум барыта куһаҕан уой өллүм хааллыбыт дьэ бүттүбүт диэн буолбакка наоборот ханнык да ыгылык түгэҥҥэ наоборот э выход бар диэн тахсыахтаах Туох эрэ кэпсэтэ олорон аҥардас тугу эрэ булан «Ай, маннык гына хаапыбыт» дии диэн. Оччоҕуна киһи били как будто туох булбут курдук буолар. Били маннык тардыгар ылбыт курдук буолар. Хепта туттун даҕаны уже билэҕин была даже уже пошагово уже билэҕин аха мандык гына эппин мандык гына эппин диэн. Аха. Вот. Онон итинниктэри киһи көрдөөн булуохтаах. Тыынар ньымалар элбэхтэр. Холобура билин ютубка информация наһаа элбэх. Ону тыынар ньыманы үөрэниэххэ наада киһи. Потому что ыгылыйдаҕына ыксаатаа киһи тыымах буолан хаалар. Билэн бүттэ. как будто бы буолан хаалаҕын манан туора туран хаалбыт курдук буолар дии ол иһин били тыынар ньыманы баһылаабыт дьоннорун онтон уоскуйан киирэн бардахтар били төһөнөн элбэхтэ киһи дьааһыйар оччонон уоскуйбут киэн буолар бу киһи истэ олоро холор уже үлэ үчөйдөт табыллыбыт диэн киһи холор мин онну кыаналыыбын киһим дьааһыйан киирэн бардаҕына ээ дьэ киһим холку саата дьэбэт буолла диэн хефтөөх тохтор иһилиннилэр диэн аха киирдилэр киниэхэ олохсуйдулар диэн буолар буоллаа дии оннука киитийиэхтээх аха онно утуйарын көрүөхтээх киһи утуйар киһи утуйдаҕына туох бар информация барыта киһи утуйбутун кэннэ бу тугун манна киирбит күннээҕи информацияны барытын маннык туохха курдук миэлинсэҕэ курдук барытын мэһийэр организмын хэпте мэһийэр онно мэһийэн бэһийэн баран наадата хуоҕун ылан быраан кэбиһэр онон Киһи утуйааһына ити утуйар кэмэ наһаа улахан туохтаах орулах. Хэп Хасыарда олен этэлэ утро вечера мудреее диэн мээлэҕэ таттар батта. Киэһэ ыарахан баһаналаах утуйан бара Хасыарда уже уларыйан туртоҕо. Уже эйиэхэ бу мэһийдэ. Мэһийдэ, өһөптөөх решениены хаалларда. Эбэтэр буллаҕына, маннык кини тухтуур. Бу хатаан мэһийбэтэҕинэ, эйиэхэ травма курдук хаалларан кэбиэр. Хасынгытыр өссө куһаҕан уһуктан кэлэҕин, холобура. Ол аата эн наһаа ыарахан информация маны барыта мунньуллан мунньуллан мунньуллан мунньуллан били дьапталлан отукайгын бу барахсан үнтүүн устата били үлэлии хатаа хатаан баран кыайбат Ол кыайбатах түгэннэрин кыайар түгэннэрин кини кыайар. Ол кыайбатахтарын киһи уже маннык уже анааран көрүөхтээх ханта кэбитий диэн мин или детскай травмаларым мин манна көтүбээһэйдьибитим или кимер онну көтүбээһэйдьибит ол историята бу биһиэхэ маннык көлүөнэттэн көлүөнэҕэ көһөн иһэр диэн буолар. Оччоҕуна дьэ итинник түгэҥҥэ биһиги оргойдук туохха тиийэбит специалистырга тиийэбит. уже мин хатаан бэйэм дьааммат эбиппин диэн. Татьяна Васильевна оттон бұл туох бар де мин бэйэм уол оҕо ийэтэ боллаам де оны иһин боллаана маннык токкуйдар эмиэ киирэн ааһаллар холобур чэ билигин күстээх баайдык кот кот кот диэбит курдук кэллэ диир аан бастакыннан Холобур, уол оҕолоох дьоно уолгутун куоттарын, уолаттар бардынна, чэ оннук маннык ити курдук ис хоһоонноох. Ону хадары бастакы омуҥҥа киһи олох хайаан биэриэх курдук этэ. Оннук диэн баран олох түүнэн биэриэх курдук балаһынньа этэ. Онтон эмиэ хадары ки уоскуйан баран эмиэ куйдаан көрөрдө. Онту бу кэнтэх да буолабыт. Алла бу уолугабар кот мен хаалыам диэбин холобур. Мен кадере баарсыам. диэн курдук буолар буоллаа дии эбэтэр холобур мин тус бэйэм да билэр случайдарым бааллар холобур кэргэттэрин хааларан бараннар бардылар диэх хаалбыт оҕолорун кэргэттэрин хаалларан баран Махадан ки ызырыктанар курдук эбит. Отуси туохтен киһи көмүскэнер суолу тыыннаах хаалар суолу көрдүүр быллаа ди. Ito былыр-былыргыттан аа, биһиэхэ бу ийэ дойдугар э, эрэллээх буол, итэҕэллээх буол диэн иитиллэн ахан кэлбит поколение элбэх, билигин сеп. Онтон бу кэнники аҕыйах кэмҥэ да били үйэ уларыйыытыгар бэйэн эрэ сускунан санаа диэн. Орут буоллаҕына дойдум, норуотум, итэҕэлим диэн этэ буоллаҕа дии, биһи бары бииргэбит диэн. Билигин была бу аҕайах хас эмит сылы быһа били маннык хас биирдии этэн-этэн эн бэйэн эрэ тускар бэйэҕин эрэ санаа иннигин эрэ санаа бэйэн эрэ атын кими да санаама диэн хас эмэ төрүттээх этэ дьигинэн киһини ити үөрэх кэлээһинэ бэйэтигэр эрэллээх булаһыҥа этэ буоллаҕа дии онтукайбыт була иккис өрүтэ эгоист дьоннор элбээн таҕыстылар Э, бэйэлэрин эрэ тустаран аныгар даже аймахтар истэригэр да бэйэбэйэни тагынаран биэрээһин да түһэн биэрээһин игин диэн ити ити наһаа маннык ити иккис эт өрүтэ ити буолан хаалла Онон урукку маннык эргиэн көрөн көрдөххө болла былыргыларга эпээдьитэннин кэлэбит да былыргы тойдахана биһиги бу аҕыйах хыллааҕы кэм период оҕолоро буллаҕа дии эп онтон була былыргыларын буллана хаса мүт Үөнэн үөрэх кэлбит туга. Көрдөххө, боннук ыгым түгэннэргэ куотааһын болбакка били туохтаан наоборот түмсүүлээх болан биэрээһин диэн. Да маны аймағынан кенилер ыкса бәбәға били туох курдук. Били тирэх курдук да холобура ити спектакльга Чыңгыз Хаан киэнигэр ровно наһаа үчүгэй метафора туттубуттар этэ туох диэн холобура ийете көрдөрөр Чыңгыз Хаан ийете да биир утуму таһаара бу көр Оны тоһут диир. Тоһутар. Онтон ылан били хас эмит уттугу талаҕа ылан маны тоһут диир. Эх хайдах тоһутук тостубап боллай. Быһытар диэн. Күүсдэ. Ити курдук холобура. Инник өйдөбүлгэ киһи улааттаҕа дии. Аны билигин боллаҕана туох диэн өйдөбүл да бу эн бу оҕотохча кытаатта кытаат диэн. Тостума. Аны хайдах тостор боллаҕа хайдах даҕаны. Онон түмсүүлээх буоларга били киһи билигин тардыһар. Ол иһин түмсүү диэн биир санаалаахтарын булуон сөп. Или аймахталлар. Үксүтэ аймах күүһэ улахан Күс киһиэхэ. Эн эйиигин хаамай таҥнарбат дьоннорун ото дьигинэн бастан туран ити аймахтарын була улахан аймахтарын олор түмсүүлээхтэрэ. Төһөнөн эн киэҥҥин, төһөнөн элбэххин даҕаны оччонон эйиин кимди тоһуппат диэн. Аны туран туох диэн баар былыр-былыргыттан наар онтукайбытар төннөбүт. Тойдоҕо онно уже үөрэх бөҕөтө кэлбит бэлэм үөрэхтэр бааллар да. Биһи билигин тугу даҕаны хаҥам токуйдаан таһарбаппыт. Биһи билим барда наар онно эргиэн көрөн. Ол хаҥа көлүөһэ арыйарын дуу, көлүөһэ нуркуттан айыллыбыта буллаҕа дии. Да? Оны этэллэринэн эн күүһүн кыаҕынан болохо тухта кэлбэт. Ол ата эн манныкка түбэспит буоллаххына, ол ата эн эрэ кыайар кыахтааххын. Эн маны хатаан ааһар кыахтааххын, хатаан кыайар кыахтааххын. Бу кэнникити духовный үөрэхтэр этэллэринэн туох диэн буолар түгэннэри барытын биһиги бэйэбит санаабытынан да олоххо көрүүбүтүнэн тардан ылбыт тардан ылбыппыт диэн мы это научила така ыарахан батыһылар но мы заслужили такое ол аты биһи туора мантан үөрэх ылыахтаахпыт туоххара хаҥаҕа үөрэниэхтээхпит туохара хаҥан аабык дуу Аҥа туох эрэ хаачыстыба дуу. Вообще бу маннык киһи олорорун тухары барыта чэпчэки буолбата. Киһи олорорун тухары барыта мэһэй. Моһол диэн ааттыбыт хэп да. Ол мэһэйин моһолун буллаҕына куһаҕаны оҥороор эйиэхэ кэлбэт, эйигин адьытаары кэлбэт, баччааҥҥыл олорон кэлбит буллаҕына тостубатах буллаан дии. Наоборот, били күүһүрэн иһэҕин. Күүһүрэн иһэҕин, санаан күүһүрэниэ, билигин этэргэ ыллы бу мантан атыннык бу бу олохпут биһиэнэ сыанабыла да хайдах курдук олох сыанабыллааҕын сыаналаабакка сылдьыбыт эбиппит диэн өйдөбүлгэ кэлэн эрэбит хайдахтаах курдук үчүгэй олоххолор буппутун дьэ муҥатыйан барыта куһаҕан диэн хайаапа билигин көрбүппүт арайдоох чөкчө коронавируспуту төннү хайын эрэ диэн диэччилэр элбэхтэр бат А ол кэмҥэ бээтигэр хайдах этэй? Кэлбитин үллүбүт, сүттүбүт, бүттүбүт диир этэ. Ким да онно быыһаабакка. Ким аа онно курдук этэ. Бары да эбэстээҥҥэ бүттэ өллүбүт диэн курдук этэ. Отаха иһин конечно үтүктэр бааллар гынан баран биһиги хайдара атын хаачыстыбаланан тахсан турабыт онтон. Атыннык дьону көрөбүт, атыннык дьоҥҥо сыһыаннаһабыт. быдан сыаналыыбыт дьоммутун буоллубут холобура да аха вроде бастаан бара куттаммыппыт эмиэ тэбис тэҥэ аха бүттүбүт бүттэ все диэбит курдук буолбута эмиэ куотааһын баар да дойда оттон иһин икки хылааста бу олоробут арый атын бэйэ-бэйэбитигэр сыһыаннаах быдан чугас буоллубут. Төһөлөөх арбэх дьиэ кэргэн чугастай диибит бэйэ-бэйэтигэр. Хайдахтаах ордук этиһиилэр, охсуулар тахсыах курдук гынан баран онтукай барыта чуумпуран, наоборот дьон эйэлэһэн дьиэ кэргэн бөөтө оҥоһулуннай холобура да. Маныаха дылы ханамакка сылдьыбыт дьоннор төһөлөөх элбэх аҕа ыал тэрилиннэй да орто аастаах аастаах дьоннор истэригэр Икки өрүттээх, тух барда икки өрүттээх. Куһаҕан барда куһаҕан диэн буолбатах, куһаҕан даҕаны үчүгэй өрүттээх буолар. Үчүгэйин эмиэ куһаҕан өрүттээх буолар. Ону барытын өйдөөн туран киһи холобура бэйэтигэр бүттэ, манан олох бүттэ диэн түмүк турбакка инникини наар. Инникигэ бу хас эрэ сылынан туох эрэ буолуо, мин ханна эрэ барыам, кэлиэм, тугу эрэ гыныам, тугу эрэ арыйыам диэн былаан оҥорооһун.

Оҥорон көрүн диэн. Ол оҥорон көрбүппүт отугайбыт кэлэр диэн. Если мин оҥорон көрдөхпүнэ киһим барыта өлбүт тойдообут диэн дьоны таах киирэмэтэхпинэ отугайым оннук же буолар. Онтон мин үчүгэй олох кэлэр бу бары мунньустабыт туохтуубут бары көрсүһэбит бары тыыннаах ол барбыттарбыт даҕаны холобура буоллахтарына да бары тыыннаах ол хартыынатын оҥордохпутуна көрсөр хартыынабытын дальше олорор хартыынабытын ону тоҕойбутун наһаа итэҕэйдэхпитинэ да ол наһаа улахан күүс буолар көмүскэл күүһэ киһи хайдах гынан көмүскэнэбит диэн ыйыталлар да хана диэн бар киһи ол ти ханаанан киһи көмүскэнэр ол ханаан көмүскэлэ буоллаҕына үчүгэй буолуо диэн буолбатах именно били маннык ол эбиһээт кэлэр диэн бу брэме кэлэр диэн ники вот буолар буолбут курдук уже мен оннукка уже тиен олоробун диэн оңорон көрөбүт оннугу отчоҕуна эрэ этерге ылы биһи били сыаллаах руктаах тоҕо биһи бэйэбитин хас эрэ һылынан инники оҥорон көрдөхпүтүнэ ханна баарбытый ханна мин туһалаахпыный мин бу государствоҕа олорон манна мин иитилинним да миэ киһи бөҕөтө кыһата миэхэ баар холобура да үөрэх бөҕөтүн ыллым бу дойдуга мин да ханна туттабын ону мин Манна тутабын дуу, ханна араатыһыйга туттабын дуу. Мин киһи бэйэтин эрэ туһугар бу бэйэтигэр эрэ тугар үчүгэй гынаары гыммаккын дьон туһа диэн сыдьаан диэх холобура. Дьон туһа диэн үөрэнэҕин, дьон туһа диэн билиигин элбэтэҕин, дьон туһа диэн дьон диэн кимнээҕий? Аттынааҕы дьоннор. Тан хаалаан аймахтарын, соседтарын, табаарыстарын ити курдук бара турар былаан. Киһи күүстээх этэргэ дылы тугун хоҕотоҕунан булбатах күүстээх элбэх киһилэххинэн. Ол туһунан киһи токуйдуохтаах. Ханна мен хоҕотохпун дуу, онно баран бардахпына сөп ити куотабын тиигин де холобура. Оннук курдук эйигин хантан эн күүс ылаҕыный? Киһи дьонтон эрэ ылар күүһү. Сиртэн-уоттан ылар. Эн була бу киинин манна түспүт буолла мантан ылата хаамый күүстэрэ. Холор мин бэйэбинэн чувствуйдубун ити атын һиддэринэн һыддьабын, үлэлиибин, туйдубун. Анараатах бардахпына мин үөһэнэн һыддьар курдукпун. Салгынынан. Манна кэллэхпинэ сразу иһиргэ түһэбин. Тирэхтээх курдук буолабын. Аһаамай ол иһин били киһи сааһырдаҕына дойдутугар тардыстар. били тирэхтээх буолаар, күүстээх буолаар. Потому что хас биирдии киһи ресурстаах буолуохтаах. Ресурс диэн ол ата на автомате киһи били мандык батарея курдук холбонон кэлэр буолуохтаах. Да, аны кыраһыабайы туга эрэ көрүөн, үөрүөн көтө, ол ресурс буолбатах. Ресурс диэн киһи уже автоматом өйдүүр кэмнэрэ кып хаста эмит онуйан көрбүккүн холобура закат дьэ ол мин холобура өрүскэ өрүс аттыгар улааттаам дии онно ол өрүскэ киирэн күн киирэһинэ бу тыгааһана кэннигиттэн ол хартыына вот это ресурс холобура эн онуга хантан да артыһыйга булбак Ол же хайаларгын, ол же ол ол ааттаах хайаларгын, ол өрүскүн холобура, ол алдан өрүспүн мин хантан булабыный. Да атын хидерге хыджам, но меха оннук эпке кэлбете. Тоғыра. Оннук же вай дибит, но именно мандык туалан калыр тугум хох. Эфигим. Это временно только. Наоборот, ити баран онну хыннянан баран кэлэммин өссө хылайан, өссө хынняна диэн дойду бар тахсабын холобура. Күүсела. Күүсела диэн. Ити барды. Ол би күүс хантан олар хирбиттен билер боллахпытына, да? Ол ол ол ригге бар болаатыктаахпыт. Хантан мен күүселабыный диет. Оны хас бидиги барда хембит билер. Кини күүһэ ханна барын. Да багар кимехар атын да морага онна манна бар болон сен. Багар кини атыттан а Дьон үксүтэ, да, били бу төрүччүтүн кытта тирэҕэ күүстээх дьоннор иһин биир дойдуларыттан ылаллар күүһү уоҕу. Ити хоруллубатах хокуон. Маннык урукка түспэтэх, тиһиллибэтэх хокуон холобура да. Киһи сааһыран истэҕин ону билэр. тардыһыытыттан, ханна бэйэҕин үчүгэйбээдик хананаргыттан, ханна толору курдук хананаргыттан онтон дьэ киһи билиилэр ылар. Ону ты билин дьоҥҥо этиэхпин баҕарабын киһи санаата түһэр кэмнээх ол буллаҕына токуйдуохтаах бу временно диэн. Это временно. Туох баҕарар постоянно диэн тыл оһох. Туох барыта временно. Үчүгэй да состояние тоже временно. Өйдөөтүбүт бии ону. Да? Куһаҕан состояние оннук же курдук эми временно. Бириэмэ наада. Бу бириэмэни биһиги араас биһиэхэ тиийэн кэлбит, тыҥаан кэлбит, миэхэ кэлбит була ол ата мин маны кыайар кыахтаахпын диэн. Ол та бу бу бэриллибит бириэмэҕэ мин тугара ылыныахтаахпын, оҥоруохтаахпын, тугара дьаһаныахтаахпын, тугара эбии хаҥанаабыт курдук үөскээн тахсыахтаах диэн ол ол ол итэҕэлинэн онон холобура уонна итэҕэллээх киикидьик туохтаах буолар тирэхтээх буолар диэтим итэҕэллэрбитигэр төннөн кэлэн холобура ыксалара кэмигэ булбутах куруутун бийэ итэҕэллээх буолуохтаахпыт бастан туран бэйэбитигэр онтон дьоммутугар онтон таҥарабытыгар онтон дьэ иччилэрбитигэр оннук курдук бара туруохтаах. Итэҕэлбит элбэх буолуохтаах. Буруйдааҕы он наһаамай киһи быыһанар суола диэн буруйдааҕы көрдөөн бүтүөххэ наада. Буруйдааҕы көрдүүрүн тухары эн маннык круговору курдук аллараа түһээх. Хаһан да буруйдааҕы эмбик киһи булан ылбат, онон акаастыаххын нааданы. Уруйдааҕы көрдөөтүн даҕаны. Ол это порождает зло, ненависть. А это ити чувствовалар үчүгэйгэ хаан да тириэрдибэттэр киһини. Киһини наоборот таҥнары тардар оһолго түбэһиннэрэр, өлүүгэ тириэрдэр уонна туохха ыарыыга тириэрдэр суоллар эти. Бары доровой буолхай. Аһаа, уонна бары этэргэ дылы бэйэбитин тапталбытын күүһүрдүөхэйин, итэҕэлбитин күүһүрдүөхэйин, уонна бэйэбититтэн тутулуктаах диэн. Уонна бары бииргэбит диэн биир мас, биир утум тостор, элбэх буолаха киһи тостубат диэн. Оннук онтон бу Билигин информационнай пространствота күстээх баадьайыылаахтыр. Бу билиҥҥи билиҥ аныгы киһи олоҕор диэххэ да уонча орто саастаахтарга даҕаны диэхэ күстээх баайы киһи хайдах да итинтэн хаптынан кэбиспэккин биир ааҕаҕын көрөҕүн билэ көрө олороҕун ону холобур маннык нуучча онтон нууччалыы таха сброс курдук баар дии араас өттүттэн холобур ким эрэ этэр олох Анестезиялаах олох бүттэ, олох правде в глаза көрүҥ дииллэр. Бу дьэ итинник буолла, маннык олох Готовьтесь к худшему диэн курдук этэллэр, дьэ ол аста атыылаһыҥ диэнтэн хаалаан чэ иһин арааһа бара этэллэр. Ким эрэ холобур этэр, бу позитивы көрдөрөн бүтүҥ диэн. Мин көрүөхпүн баҕарбаппын маннык диэн. Ким эрэ уола холобур ити ким баар диэн Виктор Франко ити этиитин дьэ состуор хостубут кымныбыт аҕайдыбыт тахылыбыт маннык түгэҥҥэ ким тыыннаах хаалбытай бу концлагерьга диэн да иһийбиттэр дуу хаҥарбыттар дуу хайдах хамсаммыттар диэн онно бу кини холобур бэйэҥ киэм паҕанан бэйэҥ оҥорбуккунан олорорум олор хаалбыттара диэн итини эмиэ араас өттүттэн маны бile ким хайдах интерпретируйдуурунан диэн буолан хаалла диэн ону ортотунан киһи хайдах этиннэ ылынан бээҕэр сыаннаахха сөбүлүтүннэ барытыгар арай итини эттэхтэринэ манна хадариһин биир киһи дьалкыйар

ис туркун үөрэтэн буоллаҕа дьоттон турук турук диэн буолбатах нуччалыыта подсознание диэн ол это өйдөбүллэр бааллар эппиэт эппиэт киһи барытынаар эппиэт көрдүүр ол эппиэтин барыта бэйэҕэр баар Дигин эппиэтэ ороҕор билэн да олороҕун дии. Билэн, конечно. Билэн олороҕун уонна һэм биир тукара көрдүү. Көрдөөҥҥү киирэн биэрэҕин, атын киһи чувствотыгар киирэн биэрэҕин, ол кини энергиятыгар киирэн биэрэҕин. Оттон уна билигин этиллэр киһи ис дьиҥаарыллар кэмэ кэллэ диэн. Ону бу оннук дуу эбэтэр бу бу маннык түгэннэргэ ыксаллаах быһымах кэмнэргэ буоллаҕа дии буолбут буолбутунан дуо атын олоххо бу дьайыы атыннык барыан сөп дуо этэ таһардым дии бу эрэ буолбатаҕа биһиэхэ олорорбут тухары биһи холбоотун ааһабыт боппуруос бөҕөҕө хас биирдии киһиэхэ киирэн тахсар өлбүт курдук түгэннэр буолунай буолар киһиэхэ буотах да Бүтте олоҕум манан бүтте диэн киһи аҥардас бу эрийтэнэр буолбатах. Күн бу олоҕун тухары киирэн тахсар боппуруостара. Онтон холобура киһи хас биирдии киһи барда иһин биир суол булан тахсан кэлэр. Оннукка киһи организма уже бэлэмнээх. да эппиэт буларга эппиэт көрдүүргэ тыыннаах хааларга хас биитикиэҕэ барытыгар баар ити ол күүһүрэн кэлэр просто билигин бу күннэргэ уонна ханнык эрэ тиийбэт бу маны кыайарга ханнык эрэ хаачыстыбам тиийбэт диэҥинин ол хаачыстыбам маннык эбиллэн кэлэр Или была ханныгым эрэ аһары улахан эбит, ону кыччатыахпын наада эбит диэн. Киһи ол иһин толкуйданар. Ол иһин бу маннык ыгым кэмнэр, наадалар киһи олоҕор. Киһини хүрүннээн, сүнньүлээн биэрэригэр. Оннук гымматаххына, ото бас баттах бары бардахпыт. Оны били бэрээдэктээн, көннөрөөн биэрээһиннэр. Уже хайдахтаах элбэх киһи билин түмүк бөөт оҥосто сылдьара буолла. Да, аһа, аны ой бостой оннук кынаммын, бостой маннык кыммаккабын диэбиттэр. Ол аата бу маннык түгэннэргэ эрэ киһи ол да бу толкуй эрдэ кэлбэтэх. Маннык эрэ түгэн кэллэҕинэ биддер толкуй кэлэр. Ону биһи толкуйдуохтаахпыт оту бэйэбит толкуйбутунан тоҕо оннукка тиийбэппитий? Тоҕо бэйэһит биһигини ханнык эрэ стрессовай ситуация киирдэхпитинэ эрэ хамсанабытый? диэн толкуй уже киириэхтээх. Онтукайа уо мин уже бэйэбин дьаһанарга хатаан үөрэниэхтээхпин диэтэхпин оттон туох да наадата суох буолар буолла. Эрии даҕаны стресс ыарыы даҕаны туох да наадата суох буолла. Ону тиийэрбит ыраах быһылаах. араас биологтар маннык кэлэ турар буоллахтара билигин эргиллэн кэлэ турар курдук буолбут онтон бу туох баар диэн баһаасха дэрэ маннык хайыы ааҕар этим муодархыы иҥин ааҕар этим хэп буурдук диэн чыбы маннык балаһыанньа майгыннык балаһыанньа буолла онно дьиэ кэргэн иһигэр араллаан тахсыбыт онтон сылтаан диэн холобур Да. Төрөппүттэрдиин сөп түбэспэт эбэтэр Да, бу маннык. хоонньоһо сатарытын бу эргин кытта холобур хас эмэ холо олорон баран маннык Мм. кэлбитигэр олох атын көрүүлээх эбиппит. Да, Чугас оннук. доҕорбун кыттаатын эбит диэн ону ол тиийэн кэллэ дии биһиэхэ. Оннук. Оннук ороона. Ол этэбин диэ холобура киһи уже бэбэҕэ көрдөрдө ити тугус ыга гына сылдьарбытын тугу өпкө гына сылдьарбытын да атаан көрөбүт туу бэбитин көрбөппүт туу онно ити үөрэх курдук ылынаммыт тугулар ытыахтаахпытый тугу бэбэр уларатабын диэн киһибэр уларатабын диэн буотах бэбэр араас мен бу киниэхэ ник реакциялыр булукпуна кине миниэтин мен хатаан ылынар кыаҕым хох Кини толкуйа. Иккиэн атын атын эбиппит диэн. Оччоҕуна ити мин токуйум буллаа мин токуйбун урут наадыйбакка сылдьыбыппын билигин таһааран биэрдилэр күүстээхтик ол хантан миэхэ бу баарый диэн тоҕо миэхэ баарый төһөр мин манна бу иитиэхтии сылдьабыный маны урут баарын көрбөккө сылдьыбыппын дуо диэн Итини толкуйдаатахха киһини хальбаҕа бээтир аранар. Бэйэм туспунат толкуйдаан болдум. Да, бэйэм туспунат. Бэйэм диэн. Бэйэм мин реакциям буллаа дии. Бу ситуация мин реакциялыыр. Кинем реакция кинем оннук тоже толкуйданар. Тоҕо мин маннык реакциялаах дии Онтон уопсай туохтахан кэлэ буоллаҕа дии түмүк-ханаа туоһара итинник курдук буоллаҕа дии хадда эрэ маннык бэйэм да токуйдаатым уопсайынан элбэҕи бу күннэргэ токуйдаан бараммын аҥардас бу биэрии устарынан токуйдаан көрдөххө да урут наар маннык кэтэһэр этим музыка лээ чэ тугу эрэ көрдөөн хайаан маннык уһун баа уһатан кэҥэтэн

тутус бэйэбэр даҕаны наһаа наадалаах этэ. Оннуттан элбэх киһи көрөн даҕаны бэйэтигэр араас түмтэрэ диэн эрэнэбин. Онно дьоҥҥо харгаҕа эмиэ анаан этиэхпин баҕарабын. Холобур, бу бэйэни көмүскэнэр, харыстанар, быыһанар суоллар бэйэбитигэр бааллар. Бэйэбит иннибитигэр бааллар. Бу Татьяна Васильевна этэн аһарбытын курдук, холобур, бэрт судургу, чугас. Бэйэм испитигэр бааллар. Итини буоллаҕына холобур биһи аҥардас тастан эрэ көрдөөбөккө бу холобур этиллибит ити хааман, тыынан иккилиибитинэн аҥардас үлэлээн да эмиэ бэйэбитин көмүскэниэхпитин уонна харыстаныахпытын сөп. Оннуттан ол кыаллыбат түгэнигэр дьэ бу специалистарга, терапевтарга бараммыт көмө көрдүөхпүтүн сөп буоллаҕа дии. Онон бары биир санааны тутан бэйэ-бэйэбитин харыстаһан, харыстабыллаахтык сыһыаннаһан кичэллээхтик бу киһи быһыытынан бэйэ бодобутун үтэрбэккэбит аннак баран иһиэххэ диэн аннак ороннахе чумпуран уоскуйан киһи чумпурдаана өрө уоскуйар